Dano con olworo lugem. Ki kit lugem tye, kwiri tye iye, ngec tye iye. Ento gem munyoni-ni, ngec tye, apokapoka me cwiny tye, adyegadiega me gang bene tye iye. Awaco man pi kwir mukato i kom awobi acel ma kilwongo ni Camukel. Otimme lewic tutwal i ot ma mewa. Okelo cam oa ki i ot me pa ongobo. I kare ma okelo cam opoto, walwongo kacokke. Mego mo acel madit adada omuc ci ogoyo cere ya mege ma ca opoto likono kun dok pwoyo poto pa latinne ma okelo cam. Wa kombedde wiwa ocung iye. Ci alego rwec ma naka nen, won gang owaco ni, Irwe i dano-ni, kong wanenu ni enni pingo gin enni otimme. An bene macalo adito myero ka anen junction mapat pat yako dong aloki, cwinya pe yom i gin enni. Dog ot angwen-ni pingo gin pe kany macalo latin ladit enni loyo gini? Lumyero iluw wi kom ki executive gin obin ka winyo lok ma megi kacel ki wan kit aye kwar opic ma mega ni. Ki bot ma pire bene an aketo loko i dog gola angwen ni. Pe kubeta aneno kit ngatu. Jo mukene be pe ngeyi. Ki an ma tye aloko ni abedo ka winyo nyi. Ibedo ka wot i kin piny. Gin ma dano pwoyo En ya odo alyel bene tye apwoyo. Pe aniang ka ryeko liye ni i nino me bito kwir pud dok iloko kite ti iloko ni. Pien ka odo alyel iweko pe akar in ikar kwir, jo liye ne ti kanye iweko in pe ikar kwir. Ento ribbe ka acel ki lok ada en aye lwongo dano ma cen ci bino ka oryo pi neko gi two mo pi ki i agulu ni gen mar labongo eno. Pimme i agulu ni imato in ki familini. Pien nongo lok ada pe bot lugem. Alego lugem ma tye kany-nyi. Lok pa John John moni waci, uh, movement, ka kot dong odingi ci icito i ot ajwaka-ni, ka koni inen me ci itamo ya ajwaka ada. Mo lok jo, jo, jo ma wigi otegi ba. Anga ma kobedo lony ma pe obedo lum lum ki i Acholi? Ka kong kineno jami me lobo-ni weng, tek cwiny en aye weko in ibedo kacel ki dano dok dano mari. Oboya pi lel timo ngo? Kare ma nongo dano pud tye lobo tye ka gwenye-ni, ya iwer ityeko dano, iwer ityeko dano, rumors lyen-ni. Dano liyigi-ni weng onongo mito iwer i kom. Kubedi gen wa aye icok i mub me. Amito keto cwinyi ni cal i lee ni olo to aye icok aye wer. I kare ma icok aye wer yin pe ilweny ento ryeko ni wek aye icok aye wer. Pe i cac be pi aloko ma matek kineno karateci ni myero ibed cok aye wer. Ka ngat awinyo redio, gin aye loko ni peya awinyo idog latela mo manok aya. Gin aye tye ka timo ne ni gin aye ni ka aye iwinyo igulu, iwinyo ya mo oro dong tye. Ento i kit gum li eni ni ki taun ma kit gum onyolo ni gin aye ni pe iye. Neno, lok me sako ni pe, yo wer pud omiyo iciling isako i bara. I cabit-ti eni, cente madit adada. Ento botwa kany pe. Aya, i lok me pur, dano kany-nyi pa del pe yaka ya ya winy bene kilwongogi en ma kimiyo kero me purgi ki trakta ki ngo-ni.

Ki aliki ni, Wi tek, lok ki yuweri, bed cok ka ngete, ci koni gum kayi. Ki dong li eni gwoki ka gin obalo, don't be simple. Bed calo lugulu i ot pa en acek inye anga olar tunu. Latina mo okwanyo nyako wod gango lar tunugi okwanyo nyare mo ti kunu. Acito kunu i kare ma gin timme, kun nongo dano mukwano dit iye lic, ki dong joli ni cok ki gamente i kabija, ki dong lonyo kunnu, ka onongo gin ryek eni bene gin nongo pe mito tic. Gi ci ineno otwu mapat pat, ki dong rwom ma kwanne kunnu pe i gem, ma bene alegi ni kiri ikato onyo ibedo nini latin ko dok imito akato tecci, kiri ikato onyo pe ikato ko imito akato tecci. wek in a atoni nongo awek ayona boti pi kwanni ki dironi ma lugemo bineno cangi. Ka ongeyi ki i politik, bed calo dege ma tye malo-ni. Jo ma malo gin bedo ki kuc, neno jami ma i wi ngom kany ka ineno Catan wire iye-ni. Kunu Catan pe, i wi polo kwica Catan pe, kicoro ki i ngom kany, en i wangi. Alegi ni, an abino pi mini oboko lweri, pud keken. Pe abibako lok mo mapol boti, ento kare tye ka icako ka piny, abimiyi nitam ki i cim. Ka ma mistake tye iye, me kukelu kelo an anongo mistake. Ento en dok obedo muyai, yenyo lutino mogo macalo gin aye loko kwede. Ento wan ma watye tegeni kod me mino en mistake-ki, neno calo wan lubal. Ci ot bene odok malo woko. Alegi ni, ribbe ki jo ma in niang ni gin loko lok ada. Pe iribbe ki jo ma wai a ladit kany peko pe, peko pe. E, labongo tongo kuro ci in ceko cam. Peko tye. Tong bwango. Puu maber. Teng pote oket kodi. I kare ma kot cwe. wangi lony, jami cer. Ento ka icero me kare kare komi kwoto ngo ngo gini to otu kacel ki cam, cam pe obicek. An amito waco ni lok ma iloko ni dano tye ka pwono an atye wa moko. Jo moko waci olanyo olengi ni latinni ni gin lwongo yin latinna ba pien an atelo game. Lokke mit. Ento ki tidi mo, ci ki lakudi dwoni ni awinyo bed dwon me tela, pien dwoni pe ingeyo kwilo lok. Tu loko maber ma wun ka orwate wun oto ber lok mi oto ber dwani rwate ki megi. Lok pe yet ngatu. Pa- pa romo cung ba. Ci amito wecci ni pe ibed ki tam mogo me ye lok ka jo ma cwele i bur. Kong ingi jo ma tye tegeni koni, ma ka gin loko bene ci loko lok ada. Ka gin dong owaco lakany rac tim kore con, ki dong alegi ni pe iyat ngatu, in pe icito ka telo yat. Gin ma iloko tye ne latinna, ka ngat ma niang ki dong kweri ceng obimari i nge mwaka abic, pien an pe awaco man dong ikato nyo man ipoto, an bene omyero aloki lok ada. Ka i poti man, never give up. Ka i poti man, kit iti i tim, bin inyute i kin dano, le politician maber en, di icako nyute o. Pe wek ogak ki li eni keken. Bed dano ma layela, pe layela me miyo, layela me ngec piny, calo laro tunu. Lakany tye ka coc, lakany tye ka coc, lakany tye ka lok. An pe amito lokke pol abiloko kwedi ka ada amiyi opoko lwedo pien in iryek i loya ento ongec aye igamo ki botwa mabecone ka imiyo opoko lwedo ma wan tye obino iye ni ol oto dok ibirwatte ki jo ma niang an kakana Pe ki lok mo mapol. Ki dong, wan lugemi kene pe waweko latyeni kato. Ka tin ikwanyo dano aryo ki i pa inata, ikwanyo aryo ki i pa ibworo, ikwanyo aryo ki i pa labek, ikwanyo abic ki i kany mukene-ni, latyeni kato. Alego un ma kanyi, wukwiya piny ma igem mukato angec kong dong ikano, kong dong kiti ki acel-li eni.

Ituc nyami calo dodo ka ia ki i poto ma eme dodo aryo-ni pe dong iyelo myero atin ci obuto mot waco miya pi lwok an pe atye ki lok apol ka koni wamiyo boko lwedo nongo dong wamiyi gum ki dong oboko lwel-li eno-ni ka peya kinongo naka ni wawaco kinongo pe oboko lwedi moni en aye kitingo dong ata-ni oboko lwedi me gum kite tye pe kitingo teke dong oboko lwero Mekina ma dongo ngeyo ki wegina ma dongo ngeyo, boko lwete me gum tye, ma ka dong wunongo naka ni watito won gang, ka won gang onongo i caa me mine ne, kel wamii ka yo, wek latinne guwot ka yo. Ape ki loko, Lubanga omeddi wu gum.